Meta nitkellmu fuq il-letteratura Maltija, spiss naħsbu f'kitbiet bil-Malti, anke jekk hemm numru kbir ta' Maltin li kitbu b'ilsna oħra, ngħidu aħna bit-Taljan u bl-Ingliż. F'din ir-rukna niltaqgħu ma' Dr. Stefano Zammit sabiex jagħtina aktar tagħrif dwar Maltin li ħadmu l-ilsien ġar tagħna.
Il-kuntest storiku u soċjali li fih il-kittieba Maltin kienu jgħu bit-Taljan kien wieħed partikolari ħafna, Inkwantu għal medda twila ta' snin Malta kienet realtà rurali u agrikola u allura n-nies bil-Malti kienu jitkellmu fil-maġġoranza l-kbira tagħhom ma kellhomx aċċess għall-ebda forma ta' kultura. Mentri n-nies ta' kultura li kienu minoranza kienu ovvjament iħarsu lejn l-Italja bħala realtà ġeografika viċinissima u kienu jispiraw ruħhom mill-mudell letterari ta' dak il-pajjiż. Ir-raġuni hija pjuttost sempliċi inkwantu l-Malti f'dawk iż-żminijiet kien meqjus b'espressjoni ma tantx sabiħa u feliċi, ċoe bħala lingwa tal-kċina, imma kien hemm verità fiha din inkwantu l-Malti kien biex ngħid hekk, djalett, vernakolu, mitkellem fid-djar u fil-postijiet tal-kampanja, rurali. U allura il-ftit nies ta' kultura li kien hemm f'pajjiżna bilfors kienu jħarsu lejn l-Italja bħala punt ta' riferiment. u kienu jfittxu fl-Italja l-ispirazzjoni, il-muża tagħhom għall-kitbiet tagħhom għall-produzzjoni letterarja li huma wettqu matul is-snin. Diversi kienu l-kittieba Maltin li kitbu bil-lingwa Taljana. Jekk immorru lura fiż-żminijiet insemmu lill-Konti Giovanni Antonio Ciantar, Gianfrancisca Bela, Agius de Soldanis, Mbagħad fis-Sejċentu, Setteċentu, qed ngħidu ġifieri fl-epoka barokka u post-barokka, kien hemm numru ta' predikaturi illi għażlu li jikbu bit-Taljan li kienu ta' fama eh, notevoli, uħut minnhom kienu Ignazio Saverio Mifsud, eh, Francesco Saverio Baldacchino, Costanzo Vella, Antonio Agius u oħrajn. Rigward Ignazio Saverio nnifsu, b'mod partikolari ta' min wieħed jgħid li kien predikatur raffinat, influwenzat mit-Taljan Paolo Segneri, u fil-qasam storiku, storjografiku, kien influwenzat mit-Taljan Ludovico Antonio Muratori. Tajjeb li nsemmu li ħadem ħafna f'dan il-qasam, ħallielna ġabra ta' tagħrif storiku, bejn l-1740 u l-1765, iżda żgur illi l-figura ta' Dun Karm Psaila hija importantissima bħala poeta nazzjonali, il għaliex huwa kiteb l-ewwel kitbiet tiegħu letterarji proprju bil-lingwa Taljana. Imbagħad hemm awturi oħra Maltin illi jispikkaw. Insemmu pereżempju lill-eks Imħallef Arturo Mercieca illi kiteb Le mie vicende, Ġabra ta' tifkiriet importanti ħafna. U mbagħad hemm numru ta' poeti, bħal pereżempju Vincenzo Maria Pellegrini, Amante Buontempo, Serafino Zammit, illi jaħbat il-Papa tiegħi Alla jaħfirlu, li rebaħ fl-Italja numru ta' konkorsi letterari Hu ppubblika fil-belt ta' Milan fl-1980 ġabra ta' poeżiji bl-isem ta' Canti d'isola bella. Diversi kienu dawk it-Taljani li eżerċitaw influwenza prominenti f'dawn l-awturi Maltin. Fil-każ ta' Dun Karm, naturalment, poeta nazzjonali Taljan Dante Alighieri ħalla impatt enormi, imma kien hemm oħrajn, pereżempju, Giacomo Zanella li ħafna ixebbħu ma' Dun Karm għall-istil partikolari tiegħu. Nistgħu nsemmu wkoll awturi oħra importanti li influwenzaw lil Dun Karm u anki awturi Maltin oħra bħal Parini, Manzoni, Carducci. Ta' min jgħid illi f'dan il-qasam ħadem ħafna l-Professur Oliver Friggieri bħala kritiku letterarju illi kien l-ewwel wieħed illi wera kif twieldet u xterdet il-kultura Taljana f'Malta, b'mod partikolari fil-ħidma u fil-produzzjoni letterarja ta' Dun Karm u ta' awturi oħra. Ta' min isemmi wkoll fl-aħħar lill-Professur Joseph Brincat, illi bħala lingwista ta' fama internazzjonali, fl-aspett lingwistiku storiku wera kif il-Malti minn djalett Għarbi li ġie introdott madwar is-sena 1000 kiseb l-għarfien tiegħu bħala lingwa nazzjonali Maltija, u iktar tard bħala wieħed mill-ilsna tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu ngħidu li l-ebda qasam ta' riċerka ma huwa rriċerkat b'mod suffiċenti, wisq inqas dan b'mod partikolari u speċifiku. Dan il-għala hemm ħafna awturi Maltin illi kitbu, stampaw ix-xogħlijiet tagħhom f'Malta u barra minn Malta, u oħrajn ukoll illi ħallew il-kitbiet tagħhom f'forma manuskritta u li dawn jinstabu jew fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt Valletta jew f'arkivi oħra mxerrdin f'Malta u f'Għawdex jew saħansitra anki fl-Italja.